सब गोटा के प्रणाम करे छी हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पेज पर लाइव छी आ हमर संग सुखदेव प्रसाद साहू जी छथिन तऽ अहाँ के हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत अछि ई हिंदी के शिक्षक छथिन और इनकर बहुत रास रचना ई सब लिखे छथिन बहुत सारा मंच पर जे छै से अपन रचना के वाचन कर चुकलखिन हैं तऽ अहाँ के हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत अछि
जी हमरो तरफ से अहाँके प्रणाम और बड़ा खुशी लाग रहल है जे बहुत पहले से हम लिख रहल छी मुदा एहिके हम कत प्रसारित करी कोन मंच पर जाओ एहन कोनो नहीं मंच भेटल छल अहाँके माध्यम से ई मंच भेटल बहुत नीक लाग रहल है और उत्साहित छी जे और लिखी और एहि मंच अपना कविता के शेयर करी अहाँ संगे साझा करी

पहिने आइ के लाइव के प्रारंभ हुआ और तकर बाद अपन सबके बहुत रास गप सब हेते बहुत सारा प्रश्न हमर रहते अहाँ से त एकटा कोनो अगर अहाँ के जना एखन सावन चल रहा छे त कोनो भक्ति वाला रचना हुआ त अति उत्तम नहीं त कोनो भी रचना से आइ के लाइव प्रारंभ करल जाए
जी हम चूँकि मिथिलाञ्चल मे छी आओर मिथिलाञ्चल के हृदय स्थली माँ जानकी के जन्मभूमि मिथिला के मधुबनी मे हम एखन छी जी जी तऽ
एहि कविता के नाम छै हमर मिथिला
हम मैथिल छी
हम मैथिल छी मैथिली हमर भाषा आ मिथिला हमर गाम अछि भारतवर्ष हमर आत्मा माछ पान मखान हमर श्रृंगार अछि आम बैर किशोर जामुन लीची रामकृष्ण परशुराम दधीची हमर पहचान अछि अलहुआ सुथनी मकई मड़ुआ पाहुन केर बात पर तरुआ हमर स्वाभिमान अछि हम मैथिल छी मिथिला हमर भाषा आ मैथिल हमर गाम अछि सर्व धर्म संभाव आ कुटुम सत्कार हमर संस्कार अछि सरिसो तीसी तिल आ तीमन एहिठामसँ कतहु नहि बेसी निम्मन बसात माटि और पानि मधुरगर अछि एहिठामक बाइन हम मैथिल छी मिथिला हमर गाम अछि तीज घड़ी छठि दिवाली दुर्गा लक्ष्मी पूजित मुरारी हरियर अछि एहिठामक बाथ बोन उपयोगी अछि ताम पीतल आ सोन गुरु छैथ गौतम वशिष्ठ कृष्ण आ द्रोण कौआ बगड़ा मैना मोर चारू कात करैत अछि शोर चारू कात करैत अछि शोर हम मैथिल छी मैथिली हमर भाषा मिथिला हमर गाम अछि वाह बहुत ही सुंदर अहाँ के रचना बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना जे हम मैथिल छी बिल्कुल

जी हमर घर ओना करही गाम छै अरेर थाना जिला मधुबनी छै जी हमर बचपन बड्ड कष्टमे बीतल छै मैडम हम जहन मैट्रिक में छलहुँ तखने हमर पिताजी हमरा सबके छोड़ कऽ चलि गेला तत्पश्चात ओ एकेटा बात मंत्र कहथिन जे हाँ सरस्वती पुत्र बनो बाबूजी कहथिन अक्सर जे सरस्वती पुत्र बनो हम अपन जीवन में एते गरीबी देखने छियै जकर कोनो सीमा नहीं छै अच्छा ओ हमर पिताजी एकटा गृहस्थ छलखिन आ गृहस्थो में छुपावल की जाय हमर पिताजी रिक्शा चालक छलखिन हैं और ओ जे शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा छलखिन सरस्वती के परम भक्त हमरो सबके सएह कहथिन जे सरस्वती के पुत्र बनू तऽ ओतहि से पढ़ाई लिखाई से बड्ड रुचि जगले मैडम हम पांच भाई छियै सबसे जेठ हम और सब भाई पढ़ि लिख कऽ अपन अपन क्षेत्र में काज कऽ रहल छै हमहूँ शिक्षक बनलहुँ पठन पाठन से बड्ड लगाव लगभग बीस पच्चीस साल हम ट्यूशन के लिए पंद्रह से अठारह घंटा तो सरस्वती के सेवा केलहुँ अंत में सरकारी नौकरियो भेट गेल और बस पढ़ऽ से पढ़ाबऽ से लगाव अइ, चलि रहल छै एहिना
बहुत ही अहाँके मार्मिक यात्रा रहल लेकिन भगवान के दया से अब सब बढ़िया भ रहल छै अहाँ खूब नीक लिख रहल छी शिक्षक बन के बहुत जे छै से विद्यार्थी के जीवन में प्रकाश के जे छै से प्रकाशित क रहल छियै एनहिए अहाँ प्रकाशित करी ताहि लेल हमर बहुत रास शुभकामना और ढेर रास अहाँके बधाई तऽ अहाँ लिखब कहिया से शुरू करलियै जी हमसब दसमी में जखन छलियै तऽ जी एकटा नाटक लिख कऽ और खेलने रहियै स्कूले में जे अच्छा एहि के जे हमर ओहि मित्र सब देखथिन ओहि दसमी के हमर संगी साथी किछु संगी जी साथी के हम नाम लऽ ली जेना हम्म, विजय जी छलखिन हेँ पाण्डे हम्म, छलखिन लड़की सब में अर्चना सब रहे ममता सब रहे बहुते लड़की सब ओहि टाइम में रहे और ओ नाटक के देखलखिन ओ एखन तक याद है जे ओ नाटक सात शहीद रहे ओहि नाटक के नाम मैट्रिक में हम सब लिखने रहे चार पांच टा बच्चा मिलकर वाह और ओकरा प्ले के लिए और अत्येक बढ़िया बनले अत्येक बढ़िया रहले जे नहि कहू नहि पूछू मने लाजवाब ओकर बखान नहि कयल जा सकै छै मट्टी के दू चारि गो बच्चा मिलकर नाटक लिख कऽ खेल देलखिन और आई से मतलब उन्नीस सौ संतानवे ईस्वी के बात है हम चाहब जे संक्षिप्त में ओ नाटक के किछ थीम बताबती ओकर की विषय वस्तु रहे
जी जी जी ओहि नाटक के नाम छलै सात शहीद
ओ पटना में जे सेवन मॉर्टियर्स नहीं छे सात सही झंडा जे फहरावे छे सचिवालय पर ओहि थीम के लग हम सब ओहि नाटक के लिखलिए जाहिमे एकटा मित्र पर जी तऽ ओ जी कलकत्ता मे रहै छथि तऽ मेनली हम हँ दू हँ गोटे मिल कऽ लिखलियै खेलने रही लगभग दस टा आ ओ दसो बच्चा दसमा के ई प्रोग्राम अच्छा जे सब देखथिन हुनका सबके याद पड़ि जेतै ओ सन्तानवे जी ईस्वी के घटना जे हमसभ अच्छा नाटक खेलने छलहुँ सात शहीद ओहि नाटक के नाम छलै

पहिल बेर जे कविता लिखलियै ओकरा शिक्षक पर लिखने रहियै अच्छा आ, हम शिक्षक छी शिक्षा के दान करै छी कुछ अहिना रहै जी जी तऽ बहुत नीक रहै ओहो सबके हम संग्रह नहि कऽ पेलियै आ प्रयास करै छी सबके संग्रह करऽ के जी जी जी अच्छा चलू बहुत ही नीक बहुत

और जय मिथिला जय जय मैथिली जय मिथिला लिख रहा है तो प्रणाम करे छे तो बहुत बहुत धन्यवाद तो हम चाहब कि एक रचना एक आर सुनाल जाए हमरा सब स्वागत
जी पत्नी पर सुनबे छी मैडम हाँ स्वागत शीर्षक के नाम छे पत्नी आ कनियाँ कतहु चलि गेल छलखिन ओहि बीचमे एकटा दिलमे कुछ जगलै ओहि सब ओहिठामसँ ई कविता लिखेलै सत्य जी कहै छी कनि कम बाजू सत्य कहै छी कनि कम बाजू अहाँ बड्ड बजै छी कान पाकि जाइत अछि अहाँके भचर भचरसँ सोचलहुँ आजादी भेटत अहाँ नहि रहब तऽ मुदा उल्टा भऽ गेल राति पहाड़ आ दिन उदास भऽ गेल आब बुझाइत अछि अहाँ सत्य में अर्धांगिनी छी अहाँ नहीं रहने बुझाइत अछि हम बिल्कुल अकेला छी अहाँ छी तखने हम पूर्ण छी अहाँ बिनु हम अधूरा छी सत्य कहै छी कने कम बाजू अहाँ बड्ड बजै छी सत्य कहै छी कने कम बाजू अहाँ बड्ड बजै छी
बहुत ही सुंदर बहुत हाँ, हाँ बहुत ही सुंदर हम्म, हम्म। और अर्चना मिश्रा दीदी से हो जुड़ल छथि प्रणाम दीदी गोर लगे छी संतोष राय जी से हो जुड़ल छथि तो उनको प्रणाम करे छे बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने जुड़ल छे तो हम चाहब कि आर दू चार लगातार सुना दियो हमरा सबके जे ओरिया के अहाँ रखने छे रचना सब जी जी सुनबे छी हाँ, हम सब जे विद्यालय में छे जगह बहुत कम छे अच्छा अच्छा तऽ
जी तऽ जगह कम छै तऽ बुझि सकै छियै छोट जगह मे विद्यार्थियो बहुत जादा छै शिक्षको जादा छै आओर हँ हँ जगह के कमी छै तऽ ओतहि से ई कविता के जन्म भेलै जी अच्छा सुनबै जगह कम छै अवरोध हेबे करत

अरमान बेसी छै अपमान हेबे करत दारू शराब बेसी छै पियक्कर हेबे करत आमदनी कम आ खर्चा बेसी छै प्रबंधन गड़बड़ेबे करत हम पूर्व आह पश्चिम छी बात बिगड़बे करत साधारण रहब तऽ शांति भेटत आ विशेष बनब तऽ अशांति व्यवस्था बदलि रहल छै परेशानी हेबे करत जीवन भगवान देने छथि तऽ जीवए पड़त जीवन भगवान देने छथि तऽ जीवए पड़त
बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक और अ, बिल्कुल सत्य कह रहल जीवन छी युद्ध एहि के नाम छौ हाँ बिल्कुल जीवन में युद्ध चलैत रहते ओकरे नाम जिंदगी छिए ओकरे नाम जीवन छै तऽ जतऽ अहाँ छिए आ जे स्कूल में अहाँ छिए तऽ ओहि स्कूल में जे जी बच्चा सब छै ओकरा ओकरा सबके मैथिली के प्रति ओ सब कते जागरूक छथिन की अहाँ के एठम का बच्चा सब के देख के की अनुभव होइए
जी मैडम हम लगभग 25 साल ट्यूशन पढ़ेलिए आज एक डेढ़ साल से सरकारी स्कूल में छिए तऽ हम्म। मैथिली बच्चा सब रखे छे एक सौ नंबर के नाइन टेन में मैथिली होइ छे ओ सब रखे छे पढ़े छे आ हमरो एठाम से खूब रुचि भेल आ बाजहो मे भेल पहिले बाजहो नहि आबे तऽ प्रयास लिख लेखन के बाजऽ के ई सब पढ़ी से एलै आ हमरा याद अइ हम अपना टाइम मे अ, एकटा ग्रेजुएट पुतोह कऽ के मैथिली मे कहानी छलै ओ अक्सर जी। पहिले पढ़िया बाबूजी अक्सर कहथिन कि बौआ हौ कविता ओ नाटक सुनाबऽ तऽ ग्रेजुएट पुतोह तऽ ई तऽ भाषा पियरगर छै मैथ मैडम मैथिली सब पियरगर हमरा लगे कोनो भाषा भइए नहि सकै छै बिल्कुल सर
तऽ बहुत लगाव छै लोकके हम्म, तऽ एखन के एखन के टाइम में जे अ, म, अ, की कहै छै मैथिली छै जे शुरू में भी पढ़ैत रहियै एखन के रचनाकार पहिलुका रचनाकार तऽ अहाँ की ओहि सबमे अहाँके की नीक लागैया एखनका रचनाकार के जे रचना सब जखन छै समय बदल बदलै छै तऽ भाषा सेहो हम्म, हम्म, विचारधारा सेहो बदलै छै तऽ बस ओ बदलि रहल छै आ बढ़िया छै कोनो खराब नहि कहि सकै छियै
जी जी जी जी तऽ ओ बदलाव हँ छै बदलाव के दौर वला अ लिखऽ पढ़ऽ से लोक के रुचि कम भेलैए ई पाँच दस साल मे लोक जी पढ़नाइ छोड़ि देलकै आ नहि पढ़ै छै हूँ तऽ हूँ ई एकटा कमी भेलैए मोबाइल के अयला सँ केओ बच्चा सब पढ़ै नहि छै आ जा धरि हम पढ़बै नहि तऽ हमरा शब्द के ज्ञान नहि हयत आ हम शायद ओ चीज नहि हासिल कऽ सकै छियै दू चारि लाइन कतहु बाजि नहि सकै छियै हमरामे ओ काबिलियत नहि आयत जा धरि हम पढ़बै नहि तऽ ई पढ़नाइ जे छै से मोबाइल खत्म केलकै ई एकटा बड़का बदलाव भऽ रहल छै पता नहि एकर परिणाम की हेतै किम्हर जेतै ई समय कहि नहि सकै छी लेकिन वह जे पढ़ऽ से लोग के बहुत दूरी बढ़ि रहल छै पढ़ऽ चाहते नहि छै हमरा पाछा में अहाँ किताब के ढेर देखैत हेबै हम पढ़ऽ से हमरा बड्ड लगाव अइ बड्ड पढ़ने छियै हमरा लागैए नाइन टेन में हम उपन्यास पाँच सौ से बेसी नौवीं दसवीं में उपन्यास पढ़ने रहियै एखनो पढ़ै छी पढ़ऽ से बड्ड लगाव अइ

तऽ हम चाहब कि दू चारि टा रचना आर हमरा सबके सुना दिअ जी एकटा बड़ा अहम रचना छै एखनका समय मे बूढ़ के बड कष्ट छै आब दिल्ली मे अहाँ छी पता नहि ओहिठाम के की हालात छै हम सब जी जतऽ छियै हम जे एनालाइज केलियै लेसिस केलियै देखलियै या तऽ जखन हूँ वृद्ध होइ छथिन वृद्ध आ वृद्धा हुनका बड्ड कष्ट छनि ओहिके हमसभ या खास कऽ हम अहाँ महिला छी महिले पर हम आरोप लगायब महिलाके ओहिमे हाथ बेसी छनि बस उएह थीम छै जे

सास ससुर कियाक भारी लगैत अछि साउस ससुर कियाक भारी लगैत अछि ओ कोनो कोना मे बैस सदिखन कनैत अछि हमहूँ अही डरे हुनकासँ नहि गप करै छी हमहूँ अही डरे हुनकासँ नहि गप करै छी कियाक बाद में फेर अहाँ हमरा से बड लड़ैत छी हुनका से दूर हम हूँ बड कनैत छी की करू की नहीं सोचैत रहैत छी लोक के सब क्यों लौकैत अछि सिवाय सिवाय बूढ़ माय बाप के लोक के सब क्यों लौकैत अछि सिवाय बूढ़ माय बाप के हम पूछैत छी हम हुनके अंश छी तखन हमरा से प्रीत आ हुनका से घिन किएक हम आ हमर अस्तित्व हुनके सँ अछि फेर ओ किया कुकुर बिलाड़ि बनल अछि ओ एक दिन रानी छलीह आ हम हुनक राजा बेटा छलहुँ आइयो हम हुनकर राजा बेटा मुदा ओ नौकरानी बनल अछि हमर माय बड़ नीक अछि हे हमर माय बड़ नीक अछि नहि पता अहाँके लेल किएक पीत अछि हमर माय बड नीक अछि नहि पता अहाँके लेल किएक पीत अछि हुनक तकलीफ देखी हमहूँ विचलित छी जा धरि ओ कानत हमहूँ कनैत रहब कहिया धरि ओ घर भरल रहितो भिखमंगी बनल रहत कुकुर हुकुर हुकुर कन कनैत वृद्धाश्रम में पड़ैत रहत कहिया धरि घर भरल रहितो भिखमंगी बनल रहत हुकुर हुकुर कानते वृद्धाश्रम में पड़ल रहत कहिया धे कहिया धे
बहुत ही यहाँ के बढ़िया कविता है और सब जगह के अलग अलग परिस्थिति छे और कहू तो एके परिस्थिति छे दिल्लियों में देखे छे जे परिवार जे के बुजुर्ग लोग जे छथिन बड़का बड़का घर मे छथिन बच्चा सब विदेश मे छै कखनो कोरोना के समय मे एना भी भेलै जेकि वृद्ध के मृत्यु भऽ गेलै मुदा परिवार के बेटा नहि आबि सकलखिन केओ दोसर दाह संस्कार करलकै तऽ ई सब चीज चलि रहल छै और ऑनलाइन छी और हम जे कहब अपन मन के गप कहब बेटा और पुतोह दुनू के गलती रहे छै अगर बेटा अगर अपन पत्नी के ढंग से अगर अथी करल जाए कि हमर परिवार के हमर माँ बाप के इज्जत करू आ उनको एकटा स्थान देल जाए तऽ हमरा नहि लागैए कि जे पुतोह नहि करथिन आर एहन परिस्थिति हेतै तऽ ओहो पर जे छै से एक निर्णय लेल जेतै या कोनो चीज करल जेतै तऽ सबके कनि एक रति अपना अपना जगह पर कनि टाइट होमे पड़तै अपन जे कर्तव्य छै ओकरा देखय पड़तै और तकर बाद करे पड़ते और स्त्री के तो बहुत पैघ योगदान हो जे अहाँ कहलो ए बात से हम समझ सके छी कियाकि पुरुष तो बाहर चल जाए तऽ घर में तऽ माय बाप के स्त्री ही करते उनकर वाइफ ही करते उनकर पत्नी ही करते तऽ बहुत छै और पता नहि कहिया तक समझे वाला समझ सकैया जे नहि समझे छथिन ओ तऽ कहियो भी नहि समझ सकैया तऽ ई बात तऽ छै कि बुजुर्ग के दिक्कत भऽ रहल छै एक तऽ उनकर एज होमे के बाद भी बहुत सारा अपने आप परेशानी भऽ जाइ छै आ तकर बाद जहन परिवार के लोग उनका

हूँ ओहि लड़का के माय आ बाप जिनकर पूजा करै छै ओहि पूजा के ओहि जन्म देबऽ वाला ओ सही। कते महान भऽ गेलखिन जेकर कोनो सीमा नहि छै वर्णन नहि छै बिल्कुल सर अहाँके आश्चर्य लागत एकटा घर मे हम जी ट्यूशन पढ़बै छलियै हूँ ओ महिला छलखिन नहा धो कऽ निकललखिन आ बच्चा के कहै छै गे बौआ तू बाबा के खाना द दिहे ने हम कनि पूजा कऽ कऽ अबै छी हमर देह सक्तिया भऽ जायत एहिपर अहाँ की कहऽ चाहै छी केना अहाँके हम विचार लेबऽ चाहै छी
हँ, नहि ई तऽ नहि हेबाक चाही बिलकुल सही कहि रहल छियै आर खाना अगर एना रहै तऽ बाबाके दऽ कऽ ही नहाय लए जाउ तकर बादे पूजा करू या हुनकासँ पूछि लियौ जे कखन ओ खेथिन तऽ ई सब चीज नहि हेबाक चाही बिलकुल सही कहि रहल छियै
और जहाँ तक अपने कहलिए बेटा के तऽ हमरा लागे जे सौ में निन्यानवे टा बेटा चाहैत हेतै जे हम माय बाप के करी लेकिन ओहिमे बाधा अहीं के जाइत महिला बने छथिन हँ ई बात अहाँके सत्य अछि लेकिन अगर बेटा कनि कहथिन कि नहि हमर माय बापके नीकसँ राखू अगर कोनो तरहके त्रुटि देखतै तऽ ओहिपर अगर कनिटा बढ़िआँसँ अगर अथी करतै तऽ हमरा लागैए कि जरूर कनि सुधार हेतै हम अपन विचार दऽ रहल छी तऽ कखनो नहि नहि कखनो सुधार तऽ बेट- हेतै लेकिन घरमे फेर लड़ै छथिन ने घर में कन्या संगे लड़ू कि माय के खुश करू एठाम दुनू में अंतर्द्वंद शुरू होय छै हाँ बिल्कुल सही कह लेकिन चोरायो छुपा के बेटा के करक चाही हम यह संदेश देबे सब बेटा के कि सब बात कन्या के कहले नहीं जेते अगर कन्या नहीं करऽ चाहे छथिन ता माय के आ बाप के जे किछु करै छी अहाँ कऽ सकै छियै बिना हुनका कहने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कह सके छिए और एक अ, पुतोह के भी समझना चाहिए कि ओहो किनको बेटी छिए

बहुत पहिले के कोनो नायिका के फोन केलखिन हैं और ओ फोन केला के बाद ओ कहलखिन जे अहाँ फोन नहीं करू थीम वह छै सुनबे छी कविता अहाँ कहलहुँ फोन नहीं करू अहाँ कहलहुँ फोन नहीं करू हम कहलहुँ कहियो नहीं करब अहाँ कहलहुँ फोन नहि करू हम कहलहुँ कहियो नहि करब हमरा मालूम अछि अहाँ हमरा सँ प्रेम नहि करैत छी मुदा हे हमरा करे से अहाँ रोकियो नहि सकैत छी हमरा अहाँके रूह सँ मोहब्बत अछि कटि जायत ओहि सँ हमर जिंदगी बड़ याद अबैत छी सदिखन याद करैत छी सत कहू अहाँ प्रेमक पूजा करैत छी अहाँ हमरा याद नहि करैत हैब मुदा हम सदिकन सगरो सब पल याद करैत छी अहाँ कहलहुँ फोन नहि करू हम कहलिए कहियो नहि करब हम कहलहुँ कहियो नहि करब
बहुत ही बढ़िया कविता बहुत ही नीक कविता अपन सबके संग बबीता प्रकाश जी सेहो जुड़ल छथि अभिनंदन लिख रहल छथि निशा झा दीदी सेहो जुड़ल छथिन प्रणाम लिख रहल छथिन राजेश कर्ण जी लिख रहल छथिन कि सबके अपन कर्तव्य निभेबाक चाही बिल्कुल सही कह रहल छियै सबके अपन कर्तव्य निभेबाक चाही संजीव मिश्रा जी बहुत सुंदर मनमोहक रचना भाईजी तऽ बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम अर्चना मिश्रा दीदी लिख रहल छथि कि सबटा दोष महिले के नहि पुरुष सेहो दोषी रहैत छथि कतहु नहि कतहु इएह बात हमहूँ कहैके प्रयास करलियै कि महिला के अगर दोष दै छियै तऽ पुरुषो के कनि कनि दोष जरूर होइ छै कियाकि अहूँ के कनिटा ओकरा देखय पड़त मैनेज करैत देखय पड़त जे की कतऽ कोन दिक्कत भऽ रहल छै की भऽ रहल छै राजेश कर्ण जी बहुत नीक रचना लिख रहल छथि और अ, किनको कमेंट्स हमरा बुते छूट गेल हुआ तऽ माफी चाहब संजीव मिश्रा प्रणाम सब गोटा के प्रणाम करे छी बहुत बहुत धन्यवाद अपने सबका कि अहाँ सब जुड़ल छी संतोष राय जी लिख रहा छथि कि नीक रचना अछि तऽ सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद हम चाहब कि आर एक दूटा रचना अपना सब सुना दियो अहाँ
जी थीम छै जे अक्सर लोक दोसर के बारे मे सोचै छै दोसर की करैया कतय जाइया की खाइया की पहिरैया एहि के पाछा लोक लागल रहैया आ अपन जे सोच छै अपन जे उद्देश्य छै ताहि के ओ खतम कऽ लैया ताहि पर एकटा छोट संदेश छै कविता के माध्यम से जी कविता के नाम छै प्रेमक संदेश हम अहाँ और ओ जी हम अहाँ और ओ सब क्यों अपन काज करू हम अहाँ और ओ सब क्यों अपन काज करू हे बुढ़बक जका सैदखन आपस में नहीं लड़ू जे काज नहीं करता वह दुखी रहता

वाह बहुत ही सुंदर बिल्कुल सत्य कहलिए बहुत ही नीक जेनाकि अहाँ लघु कथा भी लिखे छी जे हमरा पता चलल है तऽ लघु कथा कहिया से लिखब शुरू कर दिए से बतायल जाओ
जी लगभग हम पंद्रह टा लघु कथा लिखलिए है आ हम्म, हम्म। बस बुझाइ छल जे हम कविते लिख सकैत छी कहानी नहि लिखा हैत कथा नहि लिखा हैत मुदा जहन शुरू केलिए तऽ लगातार लिखाई चलि गेलै तऽ लगभग मतलब छः महीना के अंदरे से कथा लिखा के शुरू के लिए हम चाहब कि जे अगर कोनो एकोटा लघु कथा संक्षिप्त में हमरा सबके एकोटा सुना दिया अहाँ अपन अगर कोनो मोन हुआ तऽ जी सुना सकै छी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, सुना सकै छी हाँ जी ई घटना छै छठी क्लास एकटा छै जे अ, सरकारी विद्यालय के क्लास छै ओ क्लास चलि रहल छै दूटा संगी छै अर्चना आ सुधा क्लास में सब बैसल छै अर्च सुधा कहै छै अर्चना से जे है गे विजय क्लास में नहीं छे कत गलैया तऽ अर्चना कहलकै हमरा नहीं पता है जे कत गलैया फिर वो सुधा क्लास से बाहर दौड़ के स्कूल पाछा में गेल तो दीपक दीपक जे लड़का छले वही क्लास के वो काने छले तो सुधा ओकरा गर्दन पर हाथ रखैत पूछलक जे रो किया कने छे फेर ओ सुधा से कहै छथिन जे तोरा जे चोट लागि गेलो आंख पर से खून जे बहि रहल छो हम जे गिट्टी फेंकै छलिए से तू सर से कंप्लेन हमर नहीं करिहे तऽ नहीं करबे रो हम ककरो नहीं कहबे चल क्लास करऽ लेल तऽ ओ फेर क्लास में जाके बैसे या ओ घटना ई घटल छलै जे स्कूल में सब गिट्टी फेंके छलै ओ गिट्टी सुधा के आंख पर लागि गेल रहे अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अही डरे ओ लड़का कानि रहल छलै जे हमर कंप्लेन भऽ जायत क्लास में जखन क्लास में रामचंद्र बाबू मैथ के शिक्षक एलखिन हैं हूँ हूँ तऽ सुधा के संगी जे छै अर्चना ओ कनि बदमाश छै ओ सीधा कम्प्लेन केलकै जे सर देखियौ ने सुधा के आँखि फोड़ि देलकै या तऽ हूँ के हूँ तऽ दीपक आँखि फोड़ि देलकै या तऽ दीपक आँखि फोड़ि देलकै लेकिन सुधा कम्प्लेन नहि केलकै लेकिन खून बहि रहल छलै सुधो के बजायल गेल दीपक के बजायल गेल सुधा कहल कि की भेलो वह तो सर धोखा से लागि गेलै हमरा किछु नहि भेल हाँ फेर सर समझावे छथिन दीपक के जे देखी ई कते नीक बच्चा छै जे तोरा से आँखि पर चोट लागि गेलै मुदा ओ कंप्लेन नहि केलकौ वह हाँ एहि तरहे ओ घटना शांत भेल
बहुत ही नीक लेकिन लिखल छै बढ़िया से कहब में एखन नहीं फुरेले लेकिन हाँ, थीम यह छले जे छोट बच्चा में देखियो पचमा छठा के बच्चा में से हो ओ चीज होइ छै ओ माफ हाँ। करऽ के प्रवृत्ति ओकर आँखि पर चोट लागि गेलै लेकिन तैयो ककरो से कंप्लेन नहि केलखिन हेँ तऽ ई प्रवृत्ति जे छै प्रेमक प्रवृत्ति कहियो या सहानुभूति के या माफ करऽ के प्रवृत्ति तऽ एकटा ई बढ़िया बच्चा के लेल छै सीख एकटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल होना चाही माफ करे के भी माफी में ज्यादा कहे छै भगवान के तक जाए छै तऽ बहुत ही सुंदर और अ, जेना अहाँ हैप्पी फॉर यू के अ, कार्यक्रम सब काव्य धारा सब देखै छियै
जी जी किछु दिन से देख रहल छियै ओ अच्छा अच्छा तऽ केहन लागैए कोनो अहाँके विचार या किछु अहाँ कहै लए चाही
ई बहुत सुंदर अ, हिंदी अ, मैथिली साहित्य के ई मंच है एहिके माध्यम से जेना हमही छी एकटा नव लिखऽ नहि अबैया एखन ई नहि कहबै जे हम लेखक छी बस प्रयास करै छी तऽ मौका भेटल ई बहुत हर्षक गप छै बहुत खुशीक गप छै आओर बहुत लोग लाइव देख रहल छथि सुनि रहल छथि तऽ ई जे मंच अपने खाड़ केलियै यए ई एकटा बहुत ही लेसनफुल छै बहुत ही एकटा मर्यादा सेहो छै सीख सेहो छै अपन मैथिली साहित्य के विकास के लेल सेहो छै लेखनी जिनका रुचि छनि तिनको लेल ई बहुत नीक मंच छै तैं ओवरऑल बड्ड बढ़िया बहुत नीक बहुत खुशी भऽ रहल अछि
बहुत बहुत धन्यवाद अपने के और एनाहिए अहाँ लिखैत रही तऽ किछु आर जे कविता जे ओरिया कऽ हमरा सब लए राखने छी तऽ हम आग्रह करब कि हमरा सबके सुना दिअ और प्रत्येक बृहस्पति के साँझ में पाँच बजे इकावी धारा होत अछि और बहुत ही हमरा नीक लगैए और हमरा पूर्ण विश्वास अछि कि अहाँ सबके भी बहुत नीक लागि रहल अछि

जी एकटा हँ स्वागत रिश्ता पर छै जी अहाँ कहलहुँ अहाँ कहलहुँ अहाँ हमरा लेल की केली सचमुच हम किछु नहि केलहुँ सबकुछ ओ प्रकृति केलथि जे देलथि सब वह प्रकृति देलथि हम तऽ सिर्फ निमित्त मात्र छलहुँ हम तऽ सिर्फ निमित्त मात्र छलहुँ अहाँ भूखल छली हम मुंह के खाना खुएलहुँ अहाँ नंगा छलहुँ हम बसन देली अहाँ कानैत छलहुँ हम अहाँके हँसबाक प्रयास केलहुँ अहाँ चलि नहि सकैत छलहुँ अहाँके हम चलनाइ सिखेलहुँ तैयो अहाँ कहलहुँ अहाँ हमरा लेल की केलहुँ सच्चे हम किछु नहि केलहुँ हम तऽ एकटा निमित्त मात्र छली अहाँ जखन जिंदगी से हारल छली हम जिंदगी जीवऽ के कला सिखेलहुँ अहाँ जखन आर्थिक तंगी में छलहुँ हम प्रयास केलहुँ ओहि जंजाल से मुक्त करबाक अहाँ जखन जखन कहलहुँ हम अहाँ के साथ छलहुँ अहाँ जे मंगलहुँ से हम अहाँ के देलहुँ तैयो अहाँ कहली अहाँ हमरा लेल की केलहुँ सचमुच हम किछु नहि केलहुँ जे केलखिन जे केलथि प्रकृति केलखिन हम किछु नहि केलहुँ हम किछु नहि केलहुँ बिल्कुल सही कह रहल छियै
एखनका जे बेटा छै या भाय छै ओ अक्सर ई प्रश्न बापसँ भायसँ करै छै जे अहाँ हमरा लेल की केलहुँ अहाँ नहि करितियै तऽ की ई नहि होयइतै अहाँ नहि रहित जी अहाँ नहि रहितियै तऽ नहि होयतै पता नहि ई कते सत्य छै ई डिबेटक गप छै डिबेट हेतै लम्बाइ पर
बिलकुल बिलकुल ओना भाय या पिता या माय छथिन हुनका मुंह से कखनो निकलि जाइ छै जे अहाँ लेल हम ई केली ओ केलहुँ एना केली ठीक छै हुनको नहि बाजक चाही लेकिन ओ माय छथिन बाप छथिन भाय छथिन ओ बाइजे देलखिन तऽ हुनका ई अगर केओ कहै छै जे आ अहाँके के केलक अहूँके के कोइ केलक ई अगर हम अपन पितासँ या मायसँ या बापसँ या भायसँ अगर कहै छी ई गलत छै नहि कहक चाही बिल्कुल सत्य कह रहल छियै
एखन एकटा अथी में देखलियै रहे कि अमिताभ बच्चन जे छथिन अपन पिता के एक दिना कोनो बात पर उनका तामस एलै तऽ अपन पिताजी के जाके कहलखिन कि अहाँ हमरा किया पैदा करलहुँ तऽ उनका पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी सुनि लेलखिन फेर एकटा कविता के माध्यम से ओ लिखलखिन

आगाँ चलि कऽ अहाँ डिजिटल दुनियामे आबि रहल छी अहाँ अगर पैदा करैके हैत तऽ अहाँ पूछि कऽ करब तऽ बड़ा ही सुन्दर ई बात रहै बड़ा सुन्दर जवाब जी जी हमहूँ पढ़ने छलियै जी
तऽ इएह सब सोचके बात छै जे समय के साथ किछु चीज एना छै जे अपने आप भऽ जाइ छै ओकरा कहे के अथी करे के जरूरत नहि होइ छै तऽ बहुत ही सुंदर तऽ हम चाहब कि एक दूटा रचना आर सुना देल जाय
जी अहाँ मनक जिज्ञासा छी अहाँ मनक जिज्ञासा छी आत्माक अभिलाषा छी अहाँ पूर्ण छी आनंद छी सर्वस्व छी संपूर्ण आनंद छी अहाँ अनादि छी अनंत छी सर्व विदित छी अहाँ मनक जिज्ञासा छी आत्माक अभिलाषा छी अहाँ शून्य छी सर्वशक्तिमान छी हवा पानि माटि सृष्टि नाना रूप अही छी परमात्मा छी अरूप छी अहाँ मनक जिज्ञासा आत्माक अभिलाषा छी अहाँ कल्पना छी संगीत छी सत्य छी संसार छी दुख छी सुख छी एत छी ओत छी सब ठाम छी अहाँ ईश्वर छी प्रकृति छी प्रेम छी सर्वस्व छी अहाँ मनक जिज्ञासा आ आत्माक अभिलाषा छी अहाँ मनक जिज्ञासा आ आत्माक अभिलाषा छी
बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक तऽ हैप्पी फॉर यू के माध्यम से अहाँ किछु कहै लए चाहै छियै दर्शक के या किनको भी तऽ स्वागत कहि सकै छी कोनो गप अगर अहाँके मोन मे अछि किछु कहै के संदेश या किछु कहै के
जी
जे कोनो दर्शक सुनि रहल छथिन बा विद्यार्थीगण या ओ गार्जियन छथिन हम शिक्षक छी चूँकि शिक्षासँ जुड़ल छी तऽ एकटा बात एकटा संदेश देबऽ चाहब जे पढ़ऽ पर ध्यान देबऽ के छै पढ़ाई पर ध्यान देबऽ के छै ओना सब प्रयास करै छै लेकिन हम जे माय बाप छिए ओ माय बाप के जो समय छै तऽ अपन बच्चा लग में बैस के प्रयास करियो हमरा याद है हमर बाबूजी जहन रिक्शा चला के अबथिन तऽ साँझ में अपन बच्चा सब लग बैसथिन आ कहथिन जे अहाँ खूब जोर जोर से पढ़ू खूब चिकड़ चिकड़ के पढ़ू मैडम अहाँ के आश्चर्य लागत ओ हमरा लगे जे कोनो पैघ से पैघ ट्यूशन से बेसी फायदा हमरा सबके केने अइ। मने पिताजी निरक्षर छलखिन अक्षर के कोनो ज्ञान नहि हँ देश दुनिया समाज एहि के ज्ञान हुनका लग में छलै आ ओ जे हमरा सब लग बैसथिन तऽ हमर समाज के लोग चच्चा वगैरह वगैरह हुनका मुगमेहर सेहो कहनि और भिन्न भिन्न अ, उपमा सब मने करनि अ, हुनका लेकिन ओ जे काज देलकै ई हम सब दर्शक के कहऽ चाहब जो माय बाप के समय होइन तऽ पढ़ऽ काल में अपन बच्चा लग बैसियो अहाँके नहि अबैया कोनो बात नहि अहाँ एतबे खाली कहियौ जे जोर जोर से कनि पढ़ि कऽ सुनो ई मन्त्र मैडम एते काज केने अइ जे हमरा जी सबके तीसरीये दूसरी क्लास मे हिन्दी संस्कृत मैथिली सब एकदम धुरझार पढ़य आबि गेल रहै ओ चिकैर चिकैर कऽ जोर जोर से पढ़य के कारण आ शब्द के ज्ञान तऽ बैस कऽ गप सप करबै तहन हेबे करतै ओ पढ़ाइ बड्ड फायदा केलकै बहुत फायदा जी आइे हम बच्चा के बतेलियै य जे हमस छठा मे एकटा अ गीत गोविन्द जी जयदीप जयदेव जी के श्लोक रहे याद केने जे एकेटा शब्द मे लगभग हमरा लागैए जे तीस पैंतीस टा अक्षर छै ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर कलम्बित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे ई दुएटा शब्द छै मैडम
तऽ ओ जे पढ़ाइ छलै हम सब गार्जियन के जी एखन तक जी जी जी ओ संस्कृत के श्लोक सब ओ कविता सब ओ पढ़नाइ मिस भऽ गेल छै आ गार्जियनमे सेहो कमी भऽ गेलनि जिनका समय नहि छनि कोनो बात नहि लेकिन जिनका समय छै मायके मायके सेहो बेसी समय छनि गाँव घरके शहरमे तऽ भऽ सकैए काम काजो महिला हेथिन तऽ जिनका समय छै बच्चा लग खाली बैसयके छै जो अहाँ बैस जेबै आ कहबै पढ़ मोन लगा के चाहे जोर जोर से पढ़ कोनो कहानिये सुनो कविते सुनो ओ जे पढ़ते मैडम दू महीना चारि महीना छओ महीना में बच्चा अते सुंदर पढ़ऽ लागत अते पढ़ते तऽ बुझते ज्ञान हेतै ओ कोनो ट्यूशन से पैघ छै केतनो खर्चा अहाँ ट्यूशन पर कऽ दियौ ओहिसँ बेसी फायदा करतै सही मे बिलकुल सही कह रहल छी बहुत ही सुन्दर अहाँके संदेश माय आ बाप के लिए एहिके हम भुक्त भोगी छी आओर हमहुँ कएटा गार्जियन के कहलियनि हेँ जे जी जी
बिलकुल बहुत ही सुन्दर बात आओर हम चाहब कि जे एक दूटा कविता समय आब भऽ रहल यए जे एक दूटा कविता अहाँके अछि ओरिया कऽ राखने छी तऽ हमरा सबके सुना दिअ फेर हम ई लाइव के समापन करब
जी शिक्षक पर सुनबै छी
शिक्षक छी शिक्षा के दान करे छी शिक्षक छी शिक्षा के दान करे छी मानव छी मानव त्याग के सम्मान करे छी
सूखल गीला कच्चा पक्का मिट्टी सँ मूर्ति गढ़ैत छी अपन संस्कार आ विवेक सँ मानव साचा बनेबाक प्रयास करैत छी शिक्षक छी शिक्षा के दान करैत छी नहि कोनो धर्म नहि कोनो मजहब सब बच्चा अछि समान सबके सुंदर से सुंदर अछि बनाबक अरमान अपन सब कुछ दैत छी सर्वस्व समर्पण करैत छी शिक्षक छी शिक्षा के दान करैत छी बरखक सेवक छी सेवा करैत छी बच्चा के लेल तत्परता निष्ठा और सम्मान रखैत छी सब बच्चा चमकै सूरजक भाँत ई अरमान रखै छी शिक्षक छी शिक्षाक दान करै छी अभिभावक प्यार बच्चाक सम्मान आशा नहि रखै छी जे हमरा किछु मिले बस ईश्वर से प्रार्थना करे छी जे हमर मन आ मस्तिष्क सदिखन साफ रहे हम सिर्फ सेवा करी सेवा करी सेवा करी शिक्षक छी शिक्षा के दान करी छी
बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक रचना शिक्षक के लिए बहुत नीक रचना लिखलो हाँ खुद भी शिक्षक छी बहुत ही सुंदर और

लाइव देख कऽ आनन्द उठेथिन आओर जे छै से देखियौ समय भागि रहल अछि अगर कोनो आओर अहाँ रचना ओरिया ओरिया कऽ राखने छी तऽ जरूर सुनाबी अर्चना मिश्रा दीदी लिख रहल छथिन बहुत नीक लागल बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अपनेके
जी कविता के नाम छै अन्याय चारो तरफ अन्याय छै चारो तरफ अन्याय छै पापक आंधी चलि रहल अछि पापीक बोलबाला अछि ओ गायल गारि गलौज करैत अछि मारि पीट करैत अछि ओ कमजोर के पिटैत अछि गरीब के धमकाबैत अछि चारो तरफ चारो ओर अन्याय अछि अन्याय अछि जाइत आ धर्मक भेद भाव फैलाबैत अछि ओ एकता के तोड़ैत अछि समाज परेशान अछि गांव परेशान अछि ओ सबके लड़बैत अछि ऊंच नीच गरीब अमीर जाइत पाइत के भेदभाव कऽ समाज के बाँटैत अछि आ समाजो बाँटि रहल अछि देश कमजोर भऽ रहल अछि चाहुओर अन्याय अछि अन्याय अछि अन्याय अछि एहिसँ हमरा सबके सीख लेबऽ पड़तै जे नहि हमसब पढ़ाइ लिखाइ पर ध्यान दी आ अपन काज जखन हम करऽ लगबै अपना मे जखन मस्त रहऽ लगबै फेर हम आगू बढ़ैत चलि जेबै हमरा अगल बगल देखयके अइ लेकिन सुधारक प्रवृत्तिसँ आ पहिले अपने बनयके अइ जखन अपने हमसभ बनि जेबै किछु आगू बढ़ि जेबै तऽ फेर सभके सुधारयके प्रयास करबै आओर आगू बढ़बै बिल्कुल सही सही कह रहल छियै और जरूर सुधरते और सब कुछ बढ़िया हेतै बिल्कुल सत्य एखन अपना सबके पास आठ दू चारि मिनट अछि अगर आर कोनो रचना सुनाब तऽ सुना दिअ फिर लाइव के समाप्त कर ली
जी एकटा हम वीडियो काल्हि परसू बनेने छलियै जे बड नीक लोग के लगले है ओही के हम सुना दे छी छोट क क स्वागत स्वागत सुना जाए पूरे क क सुना दियो कन समय छै हमरा पास अहाँ सुना जी
अच्छा अच्छा एकटा कथा के माध्यम से सुनबै छी अच्छा चारि गोट मित्र बैसल छलाह बैस कऽ गपशप कऽ रहल छलाह हम्म, आमक पेड़ मे आम लागल छलै खूब फल अखन आमक सीजन छै लाल लाल फल लागल छलै और ई सब सोचि रहल छलै जे आम गिरते तखन हमसब जाकऽ बीछब आ खायब अच्छा गपशप कऽ रहल छला तीनू गोटे बिहाड़ि बहलै ओहिमे से आमो गिरलै आम गिरलै तऽ जे सबसँ तेज आ फरहर लड़का छल बच्चा छल ओ दौड़ कऽ गेल चुनि कऽ लेलक ओकरासँ जे कम आलसी छल दूटा तीनटा बादोमे गेल एकटा पहिले तीनटा दूटा बादमे आ जे सबसँ बेसी आलसी छल दूटा से सबसँ पाछा गेल एहिठाम एकटा सीख ई छै जे नौकरी होय पाइ होय काज होय सर्वत्र फैलल छै हम अहाँ कते कॉन्सियस छियै हम अहाँ कते जागरूक छियै हमरा सबके भागऽ पड़तै दौड़ऽ पड़तै

मेन काज पर डिपेंड करे छै कि लोग कते काज करे छै एखनका जे समय छै हाँ हाँ बिल्कुल
हाँ एखनका जे समय छै अहाँ के दौड़ऽ पड़त भागऽ पड़त अपन उद्देश्य के लेल रात दिन एक करऽ पड़त सही ई अर्थ युग भऽ गेलैए आ बहुत फास्ट युग छै सेहो आलस्य करबै तऽ ओहिना आम बिछयवला सभसँ पाछाँ रहि जेबै आ थुड़ायल सड़ल सड़ल पाकल ओ आम अहाँके भेटत जे पहिले भगतै जे जे रेस में चलते वो अपन मंजिल पेते तैं अगर मंजिल पाबऽ के अछि तऽ अहाँके भागऽ पड़त दौड़ऽ पड़त रेस में रहऽ पड़त
आलस्य करबै तऽ नहि हैत तऽ बिल्कुल नहि भऽ सकैए और एखन सावन चलि रहल ये सावन के सब गोटा के बहुत बहुत शुभकामना बधाई अपन सबके मिथिला के मधुश्रावणी पाबनि जे होइए सेहो चलि रहल यऽ तऽ ओकरो बहुत सारा सबके शुभकामना जे नया विवाहिता छै हुनका सबके बहुत सारा शुभकामना बधाई किशोर अ, झा मालवीय सेहो जुड़ल छथि लिख रहल छै आशा प्रदेश टिकल अछि बिल्कुल सही कह रहल छियै नब्ज पकड़ि लेल लेला बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहल छियै तऽ बहुत बहुत स्वागत अहाँके हैप्पी फॉर यू पर और बहुत बहुत धन्यवाद अपने के तऽ की आर किछु सुनायल जाय या लाइव के समाप्त करल जाय अहाँ के पास आर कोनो एकोटा रियल या नहीं चूंकि हम पहल बेर छलो तो सब के हम इकट्ठा नहीं केने छी बाद में फिर हेते तो हम सब एकटा के इकट्ठा क के राखब अखन जहां तहां सीरियल चले है

पढ़ि रहल ये सेहो पता चलत आ बच्चा के ई रहते जे पढ़ि रहल छै लोक सुनि रहल ये तऽ कनि ठीक से पढ़ता अशुद्ध नहि पढ़ता अन अनमना से नहि पढ़ता नीक से पढ़ता तऽ ई बात बिल्कुल बहुत ही हमरा नीक लागल और अ, सब गोटा के हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी अहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि हैप्पी फॉर यू पर एलहुँ आर एतेक सुन्दर सुन्दर गप के संग रचना सुनेलहुँ तो समाप्त करें ओके प्रणाम हाँ। जी जी ठीक तो सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद अहा से आग्रह कि जहन अहा के समय भेटत त एक बेर कमेंट सब देख लेबे बहुत रास कमेंट सब छे त किछ है त रिप्लाई क देबे लाइव के शेयर क देबे जे बेसी से बेसी लोग तक जथिन आ लोग आनंद उठेते जतेक लोग शेयर करथिन ओतेक के लोग तक पहुंचते त एहि के साथ आइ के कार्यक्रम समाप्त सब गोटा के प्रणाम अहूँ के प्रणाम जय मिथिला जय मैथिली सब गोटा के प्रणाम
जय मिथिला जय मैथिली हमरो तरफ से सब गोटे के प्रणाम हाँ, प्रणाम